Kane qiegħed magħna, irċevejna messaġġ mingħand telespettatriċi tagħna, ili ngħidilhom mill-introduzzjoni lit-telespettaturi tagħna, propju anki dwar mara anzjana li forsi sforz anki li ssib ruħha waħedha qed issib żvog propju mod ieħor. Mela, f'dawn l-aħħar jiem ikkuntattjatna proprju anki din it-telespettatriċi tagħna, nawgura illi anki permezz tal-programm tagħna qed issib żvog mod ieħor kif tgħedha ftit anki mill-programm tagħna. Qaltilna jiena sirt armla u qed ngħix waħdi u din is-sinjura stqarret magħna illi Wara li ġie nieqes ir-raġel tagħha bdiet tattendi anki għal logħob ta' tombla organizzat anki fil-lokal u issa spiċċat qed tagħmel viżti fil-każinò. Qaltilna hi qed tmur bit-tama li terbaħ xi ħaġa, qaltilna ta' sikwit qed nilgħab u qed nibża' li dan l-aġir jista' jwassalni għal vizzju li forsi jkompli jbegħdni anki mill-maħbubin tiegħi għaliex irridu ngħidu li Meta jkollok armla li tkun waħedha u forsi tidħol fis-solitudni, tipprova ssib żvog, imma rridu noqogħdu attenti wkoll, Kejnu. Hekk hu, nsellimlek Angela, bħas-soltu nsellem lit-tim kollu, wara niskata u nsellem lit-telespettaturi. Iva, il-logħob tal-azzard fost l-anzjani jeżisti wkoll u tajjeb li nagħrfu lin-nies hemm barra rigward din ir-realtà. Skont l-aħħar statistika li ħarġet il-Fondazzjoni Lob Responsabbli għall-2022, eħe l-lob tal-azzard juri predominanza fost eh, nies ta' etajiet bejn is-56 u l-65 sena mir-reġjuni tat-Tramuntana u Nofsinhar tal-Port, il-Northern and Southern Harbour Regions. Għaliex jilagħbu l-anzjani? Normalment ikonna każijiet fejn eh, l-anzjani jħossuhom waħedhom, ħadd ma jkun qed iżurhom allura il-flus li jkollhom taħt rashom eh, jippruvaw jonfquhom x'imkien u normalment jibdew b'attivitajiet bħat-tombla biex it-tim tagħhom ikun number one li jissoċjalizzaw, li jkollhom dawk is-sigħat li ma jkunux weħidhom. U number two ikun hemm każijiet fejn is-sens ta' responsabilità Jintilef għaliex jintilef meta aħna nkunu qegħdin nitkellmu fuq anzjani mhux dejjem ta' ma jkollok każijiet fejn il-konjizzjoni mentali bl-Ingliż mental awareness tkun kemm xejn naqset biż-żmien. Allura ċertu sens ta' riskju Angela ta' żagħżugħ tkun mod ta' adult tkun mod u ta' anzjan tkun mod ieħor. Allura tajjeb li nżommu dan kollu f'moħħna. Però sinjura ehm, hija konxja. Hija konxja xi qed tmur biex tilab imma qed tirrealizza li qed titlef ħafna iżjed flus minn dak li forsi tista' terbaħ. Eħe, jiena dejjem ngħid importanti żgħar, adulti, anzjani, kull meta jattwaw l-attività tal-lob tal-azzard, l-lob tal-azzard hija attività li fiha nnifisha tinkorpora riskju, riskju finanzjarju, allura jekk nidħlu għall-attività mingħajr l-ebda kontroll, mingħajr l-ebda sens ta' responsabilità, hemmhekk, nerġa' ngħid, żagħżugħ, adult jew anzjan, inti tista' tiżbalja, tista' tieħu deċiżjoni ħażina, tibqa' tilgħab meta inti l-baġit tiegħek Ħlejtu kollu f'dak il-mument u, iva, anke anzjani jistgħu jiġu darhom mal-ħajt. Mhux biss finanzjarjament imma emottivament ukoll u jiena minn din l-intervista nixtieq noħroġ messaġġ, messaġġ pożittiv li kemm jista' jkun lill-ġenituri tagħna, lill-anzjani tagħna nibqgħu nżuruhom, nibqgħu f'kuntatt magħhom illum il-ġurnata kulħadd jaf il-ħajja saret mgħaġġla għal kulħadd. Xi kultant laqas ikollna ċans għal uliedna stess, ejja ngħiduha kif inhi Angela, aħseb u ara għall-ġenituri anzjani tagħna. Imma jiena dejjem nisħaq li anke jekk ma tkunux tistgħu żżruhom dik il-darba fil-ġimgħa, għallinqas Tistgħu iċċemplulhom, tistgħu iċċemplu, isma' kif inti għaddejja ma, kif qed tqattgħu l-ħin u nuru interess fir-rutini tal-ġenituri tagħna. Għaliex? Għax jekk ikun hemm ħjiel, Angela, ħjiel ta' daqsxejn ta' eċċessività, qed nitkellmu fuq il-logħob tal-azzard, jista' jkunu affarijiet oħra, tipjip, alkoħol, Anything. Jekk ikun hemm ħjiel li l-anzjani tagħna din għaddejjin minn dawn il-mumenti, għaddejjin minn mumenti ta' dwejjaq, id-dwejjaq iġib ċertu ċertu attivitajiet, xi kultant anke vizzju, inkunu nistgħu nilqgħu u m'hemmx isbaħ Anġela mill-komunikazzjoni. Jiena xtaqt nistaqsi, intom bħala fondazzjoni, kif tħares anki lejn il-logħob tal-azzard vis-à-vis l-anzjani tagħna? Eħe, inti normalment meta persuna anzjana tkun għaddejja mill-eċċessività fil-logħob, il-logħob tal-azzard dejjem imisslek il-but. Jiġifieri jekk inti tibda tinnota li l-anzjani maħbubin tiegħek, il-ġenituri tiegħek, jibdew eżempju ikun hemm xi tip ta' persuna tinnega. Isma' ma inti qed tonfoq aktar milli jmissek waqt it-tombla, le ta' kollox sew, imma inti tibda tinduna li Forsi jiġu persuni u jgħaddulek informazzjoni li ommok qiegħda ssaqsi għal flus, pereżempju. Mhux biss, però jeżistu xi sinjali li forsi dak li jkun joqgħod attent għal ċertu feelers li jkunu qegħdin jagħtu? Li l-anzjana tibda tinnega, l-anzjan jibda jigdeb, l-anzjan jibda jitlob flus lill-membri tal-familja tiegħu jew tagħha. Għall-bidu nagħtu l-flus u għat-tieni għat-tieni darba insaqsu għaliex ma m'intix għaddejja tajjeb, għaliex dan il-bżonn fsalt minnhom. Tibdil ta' atteġġjament. Forsi Anġela l-anzjani jkunu aktar imdejqin mis-soltu. Għaliex qed tħossok daqshekk dipressa? Għaliex x'inqala' għaddejja minn mument? Dawn huma kollha mistoqsijiet. Nieħdu, kif jgħidu, bela kafè u krustin mal-familji tagħna, ngħaddu dik is-siegħa nitkellmu, u nkunu nafu. Dik tista' tkun terapija wkoll għall-anzjana. Ekku, ekku, illum il-ġurnata, Angela, nidħlu f'ċertu riperkussjonijiet mingħajr ma rridu. Nerġa' ngħid, kulħadd bix-xogħol tiegħu, kulħadd bil-familji tiegħu, il-ħajja mgħaġġla u normalment dik is-siegħa li nqattgħu mal-ġenituri tagħna nitkellmu tintesa'. U iva issa mmur il-ġimgħa d-dieħla u iva minn ġimgħa jgħaddi xahar. Anke dik is-sempliċi telefonata ja ħasra tagħmel tant ġid. Iva, dawn huma wħud mis-sinjali, il-kilba, il-kilba ta' dik il-famuża rebħa dejjem tniggis l-individwu oltre mill-età ta' u sfortunatament l-ebda attività ma tibda tagħti pjaċir lill-persuna daqs dik is-siegħa tombla.
Meta persuna bħal din l-anzjana għax għadni qed newden fuq dak il-messaġġ li rċevejna mit-telespettaturi tagħna jgħaddu minn dawn il-problemi u l-vizzju li jaqbdu. X'inhuma l-aktar problemi li mbagħad joħorġu anki minn sitwazzjoni bħal din? Eħe, il-riperkussjonijiet.
Anki finanzjarjament dawn. Barra mill-riperkussjonijiet finanzjarji inti jkollok riperkussjonijiet emottivi wkoll. Jiġifieri l-persuna kif diġà għedt tkun aktar depressa, tinduna li ommok jew missierek l-attenzjoni tagħhom tibda tonqos ħafna, jibdew jagħtu ħafna aktar importanza lil ċertu mumenti fejn ikun hemm logħob tal-azzard involut, ċertu sports betting għax illum ma ninsewx, illum l-anzjani tagħna għandhom għażla wiesgħa, Angela, mhux tombla biss ta' llum il-ġurnata, issib ħafna anzjani jmorru l-casino pereżempju. Semmitilna din.
Ħafna, ħafna joħduha bħala ħarġa. Aħna jkollna każijiet fejn anke bil-piġama u l-popoċ tas-sodda jmorru l-każino. Bis-serjetà? Jiġifieri eħe, tant iħossuhom komdi li eħe, jkun hemm dawk il-każijiet. Imma hija sitwazzjoni. Illum il-ġurnata, Angela, għandek is-sports betting, għandek l-iGaming, l-online gambling. Jiġifieri naħseb jiena l-crux, il-qalba tal-argument kollu hu li importanti ħafna li nżommu an open channel of communication mal-anzjani maħbubin tagħna. Aħna nafu kultant kliem ix-Xiħ Żon Fih kien jgħid il-Malti. X'tgħidli fejn jidħlu dawn l-anzjani u l-logħob responsabbli allura?
Mhux fejn jidħlu l-anzjani. Jiena semmejtlek li mhix jiħżon fih għax aħna dejjem ngħidu dawn ikunu maturi, imma fejn jidħol il-lob tal-azzard huma maturi biżejjed biex jieqfu Fejn għandhom jieqfu f'dan il-każ? Iva, għaliex le, ikun hemm ammonti kbar ta' anzjani li. Li jkunu responsabbli u li jkunu responsabbli. Ikunu responsabbli jżommu mal-limiti finanzjarji tagħhom, mal-limiti ta' ħin tagħhom. Jiġifieri r-responsabilità tmur oltre mill-età, vera ngħidu nikbru u nerġgħu nsiru tfal. Imma naħseb jiena l-responsabilità, l-għerf tal-anzjan, ma jxekklu ħadd. Jiġifieri li persuna tkun responsabbli, anzjana, żagħżugħ, adult, l-importanti li nżommu mal-limiti tagħna kif dejjem nirrepeti, nżommu mal-budgets tagħna, nżommu mal-ħin tagħna ħalli kemm jista' jkun ma niżżerżqux f'dik il-famuża żurżieqa tal-vizzju. Però l-Fondazzjoni qiegħda hemm u tiggwida ħafna nies. Ikollkom sitwazzjonijiet anki ta' anzjani li javviċinawkom jew inkella jekk ikollhom bżonn anki xi għajnuna l-anzjani qed bħalissa dak in-number tal-SMS tagħna qed jidher imma Jidhru ħafna anki informazzjoni fejn wieħed jista' jikkomunika għall-għajnuna. Yes, eħe, normalment il-każijiet ikunu fejn il-maħbubin tal-anzjani, it-tfal, iċemplulna fuq il-linja tas-sapport nazzjonali 1777 u u isemmgħu l-karba tagħhom. Jiena dejjem nisħaq, Angela, inti taf biżżejjed li għalxejn l-maħbubin iċemplu meta l-ivvizzjat per se jibqa' jinnega. jew inkella jibqa' jigdeb. Importanti li taħt is-saqaf tal-maħbubin tagħna niddiskutu, nagħrfu lill-persuna minn xiex tkun għaddejja, il-persuna tagħraf li għaddejja minn sara u mutiet is-sapport, u iva, flimkien magħha, intuha l-kuraġġ biex issib is-sapport neċessarju. Allura nħeġġeġ it-telespettaturi tagħna forsi tiggwidana ftit anki n-numri tat-telefown fejn jistgħu jċemplu. Iva, iva, nerġa' nirrepeti li n-sapport nazzjonali hija 1777, u saħansitra għandna mezzi ta' komunikazzjoni oħrajn bħalma hi ċ-chat line tagħna. Imma fejn jidħlu l-anzjani normalment ma jħobbux jużaw teknoloġija bħaċ-chat line, inħeġġiġkom jekk għaddejjin minn mument ta' saram ċembru fuq il-1777 u hekk għandna staff imħarreġ biex mhux biss nisimgħu l-karba tagħkom imma fejn nistgħu nipprovdu s-sapport neċessarju. Nirringrazzjak Kane u nawgura lilek u lit-tim tiegħek naturalment il-kumplament tal-Ġimgħa t-Tajba, long weekend naħseb għax il-festa ta' San Pawlu. U naturalment jekk Alla jrid nerġgħu niltaqgħu waqt il-programm tagħna Niskata. Grazzi ħafna. Isma' nistiednek tibqa' magħna għax għandna ftit ikel vera tajjeb minn nutrizzjonista flair.